at which the processor arrived in the ready queue arrived at time ئەو کاتێک کە پرۆسێسێک یەتە ناوە ئەو کاتی کە CPU دەستەکە بە ئیش پێکردن و جێبەجێکردنی فرمانەکان کردارەکان جێبەجێکات ئەو کاتێک تاکو پرۆسیسی دواتر کێتە ناوەوە سی پی یو ئەیبینێ و هەڵبەسان بە جێبەجێکردنی کیوێک کە کاتێکا پرۆسێسێک یەتە ناوەوە ئەو کاتی کە سی پی یو دەستی گرۆ بە کارکردن هەتاکو ئەو کاتی کە ئەو پرۆسێسە هاتۆتە ناو سی پی یو بینیوێتی ئەمە پێوترێ ئەڕایڤڵ تایم پاشان کۆپلێشن کۆپلێشن تایم تایم ویز دە پرۆسێس کۆمپلێت

ئەم کات لەم کاتەیا سی پی یوەکە وەیت ئەبێت واتە کاتێکی زۆر بەفیڕۆ ئەچێت بۆی ئەم کاتە بەفیڕۆ نەچێت ئێمە پێویستمان بۆیە کە مەڵتی پرۆگرامی سیستەمیش پێ بکەین کە چەند پرۆگرامی لێک کاتا ئیش پێ بکەین نەک کۆمپیوتەرە خاصدا بنین بۆ ئەوە یاخود سی پی یوەک بە تایبەت دابنین بۆ ئەوێک کە ئینپوتێک یاخود ئاوتپوتێکمان بۆ بکات لەم کاتەیە کە چاوەڕێی ئینپوت ئاوتپوتە یاخود پرۆگرامێک پێویستی بە وەیتین چاوەڕوانکردن هەیە بۆ هەنێک کرداری تر سی پی لەم کاتێ هەڵەسێ بە جێبەجێکردنی پرۆگرامێکی تر و پرۆگرامی شەمانیش بۆگا بۆ بەمەش پێوتێ مەڵتی مەڵتی پرۆگرامین لە مەڵتی پرۆگرامی سیستەما و هەروەها کە پڕۆسێسێکیش تەواو ئەبێت سی پی دووبارە ئایدڵ ئەبێتەوە و پێویستە ئێمە پرۆگرامێکی ترمان هەبێت بۆ ئەوەی کە بەردەوام یاخود کە پرۆسیسەکە تەواو بوو پرۆگرامێکی تر بێتە ناو بۆیە ئیسکی ئەکسکیوژی ئەکسکیوتیکەی بەڵام ئێمە سیپیسکیۆژۆڵیمان پێویستە بۆ ئەوەی کە چەند پرۆگرامێکمان لێ کاتا ئیش پێ کرد چەند پرۆگرامێ لێ کات تا ئیش پێکەین پێویست بەوە ناکات بەس پێی بڵێن چاوەڕێ بکات کە کام پرۆگرامە بکا ئەم پرۆگرامە بکا کامیان گرنگترە و پپی جۆرایەتی ئەلگۆریزمەکان سپی پرۆگرام کراوە کە کام پرۆگرامیان لە پێشتر بکات و کامیان زەڕوترە بۆمان بکات و چاوەڕێ بکات ئایدڵ بە یاخود ئایدڵ نەبێت ئۆبجێکتەکان ئۆبجێکت و پرۆسس کوێجڵین ئەلگۆریزم

CPU کارەکە لە یەکەی کاتا بۆ جێبەجێکردن چە پرۆسێسێک مینی ترۆ تۆرنەراون تایم تایم تیک بای پرۆسێس و فنیش ئەکسیۆن ئەو کاتەیە کە پرۆسێسێک ئەیبات بۆ تەواوکردنی ئەکسکیوتێک جێبەجێکردنێک

هۆکارێک ئەبێت کە ئەم پرۆسیسە بەجێ بێڵێت ئەجێتە سەر پرۆسێسێکی ترە و پرۆسێسە تەواو ناکات ئەجێ دەسە پرۆسێسێکی تر پاشان ئەم تەواو ناکات دەسە پرۆسێکی تر پاشان لە کۆتاییە بەپی ئەلگۆریزمەکە بەپی حاڵتەکە گەڕێتە سەر پرۆسێسی یەکەم و دووە بەڵام نەن پرمبێتف بە پێچەوانەوە کە چووە سەر پرۆسێسی یەکەم بەجێی ناهێڵێت هەتاکو کۆتایی ئیکسکیوشی نەکات و چووە سە پڕۆ ئینجا ئەچێتە سە پڕۆسێسی دووەم کە چووە سە پڕۆسێسی دووەم بە هیچ شێوەیەک بەجێی ناهێڵێ هەتاکو بە تەواتی ئیکسکیوتی ئەکات کۆتایی پێت و دوایی پێویستمان بەو نیە کە وەتین تایمی هەبێت بۆی کە بگەڕێتەوە سە پرۆسیسی یەکەم وەتی تایمی زۆر بێت و ڕاستەکە یەکەم تاو بەشێ سەر دوم دوم تاو بوو اینجا چێتە سەر سێم تاکو سێمیش تاونەکە بە هیچ شوێک ناچێت سەر چوارم ئەمە لەرە نەپرێتە بەڵام پرمتف

کەم یعنی هیچ کردارێکمان نیە بۆی بڵێ بە ئەم کردارە لە پێش هەمویانەوە ڕەن بێ کاتێکی زۆری بوێت بە پێچوانە ئەمە پێویستە چەند وردە جۆبەکان لە پێشینە پێشی خەین بۆیە کردارەکە لەسەر سی پێویست بێ سوک بێت و کەمترین وەتین تایمیشمان هەبێت پاشان شۆرتێس ڕیمایدین تایم فەرست ئەمە تەقیمە لەبێتەوە سەر شۆ جۆفێس بەڵام

پرایۆریتی ئەیا بە پرۆسێسەکە کامیان لە پێشینەتر بێت ئەمیان ئەکسکیوت کات واتە ئێمە وەکو بمانوێت نەمانەوێت لە هەموو جێگای لە هەموو شوێنەکە چەند کۆمەڵێک کەس هەن لە پێشینەن کۆمە یاخود چەند کردارێک هەن لە پێشینە یاخود تووشی کێشەیەگە بیت تووشی حادیسەیەگە بیت پێشەکی پێویست بم نە هەر لە ڕووداوێکی سیارەیە پێویستە یەکەم جار کە تووشی حادیسە بووی سەری باتریەکان لێ بکەیتەوە بۆیە سیارەکە گڕ نەگرێ یاخود نەتەقێتەوە پاشان دوای ئەوە هێنانە دەرەوەی بریندارەکان ئەوەش دانانێکی بە شێواز ئەمیش بەم شێوەها یەکەم جار سەری باتێکە دواتر دەرێنانی بریندارەکان و کەسەکان و ڕزگارکردنیان ئەمە واتە ڕوندین ڕۆبین سکێجوڵین کام پرۆسسیان لە پێشترە ئەویان جێبەجێەکەین

ئەمە بەجێی نیە هێشت تەواویەکە کردارێکی لە پێشینەتر وە یاخود کردارێکی تازە بهاتایە و ئەم لە پێشینەتر وایە واتە پرایۆرەتی لە پێشتر وایە ئەمە ڕاودین ڕۆبین سکێجۆڵی ئەمە بەجێ ناهێڵێت و هەمووی کۆتاییە بەڵام ئەم ئەگەر کردارێکی تر بێت لە پێشینەتر بێت بەجێ ناهێڵێت

ئەوا زووتر ئکسکیوت دەبێت واتە زووتر کۆتایی پێێت ئەگە بین یەکەم جا پرۆسسی یەک پرۆسسی دوو پاشان پرۆسسی سێ و کاتەکەشی بەم شێوازێ 24 سێ چوارەمە و کاتێکە ئەیخانێت ئەمە ئەوە دەرەکەیەتی ئەمە لە فێسکەن فێرسەرزە پرۆسس یەکەم جا پرۆسس یەکەم ڕانەبێ پاشان دووهم پاشان سێهم ڕایڤڵ تایم هەموو لێک کاتە هاتۆتە ناواتە سیپی و مادەم هەمووی واتە کاتی گەشتنی بە سیپی و هەمان لە کاتی سفرەواتە کە سیپی و دەستکە بە یش پێکردن هەمان ئامادەبوون بەڵام کامیان زووتر هاتووە P1 پرۆسێسی یەک پرۆسێسی دوو پرۆسێی سێ پاشان لە گان چارتەکەیا بەم شێوە یەکەم جا پرۆسێسی یەک مانەیە کە پێویستی بە 24 میلیسەکەند هەیە بۆ ئەکسکیوت بوونی و پاشان پرۆسیسی دوو کەسیانی ئەوێت پرۆسیسی تێ پێویستی بە چوار لێرەدا وەیتین تایمی پرۆسیسی دوو 24 میلیسەکەندە و پرۆسیسی سێ پێویستە بیست و حەوت چرکە وەیتین تایم بکات واتە بیست و حەوت چرکە پرۆسێسی سێهەم ئەمێنێتەوە هەتاکو ئەوەی کە سەرێ یەت بۆ ئێکسکیوت کردن و ئەفەرجەر وەیتی تایم واتە بە سەرجەمی وەستانی پرۆسێسەکان حەڤە چرکەیە کە بۆ هەر پرۆسێسێک پێویستە بۆسێت لە لەم لەم کیوەوە کە بۆ ئەکسکیوت بوون پاشان شۆر جۆفێرس ئەمە

شۆرت جۆبمان ژمارە چوارە کە ئەویش سێیە کاتەکەی پێویستی بە سێ وە پاش ئەوە پێویست شەشە و پاشان حوت پاشان هەژواتە یەکەم جار پرۆسسی چوار پاشان پرۆسسی یەک پرۆسسی سێ پرۆسسی دوو بم شێوازە ڕەنەمەکە سری گانچاتەکە بکەین لە کاتی سفرەوە بۆ بۆ بلیتەکەندی سێهەم، پرۆسێسی چوارەم ئێکس کیوت بووە پاشان پرۆسێسی یەکەم کە شەش دانەی ویستووە گەشتۆتە نۆ، پرۆسێسی سێیەم نۆ چرکە وەیتین تایمی هەبووە و حەوت چرکە ئێکس کیوت بووە لە مای حەوت چرکەدا و پاشان پرۆسێسی دووهەم کە ئۆردەری دووهەمیش بوو بەڵام لەبەر ئەوەی درێژترین کاتی هەبوو لۆنگز جۆ بوو درێژترین کات بوو کێتە کۆتاییەوە کە شانزە چرکە

یەکەمیان کە ڕەن بوو کە ڕەن بووە پرۆسسی چوارەم وەنی تایمی نیە بەڵام پرۆسسی یەکەم سیانی هەیە پرۆسسی سێهەم نوێی هەیە پرۆسسی دووهەم شانزە چگەوەیتی تایمی هەیەوە هەمان کۆکەین و دابەشی پرۆسسەکانیان کرین کە ئەکاتە سێ زایدەن نۆ زایدەن شانزە چوار زایدەن چوار یەکسانە دابەشی چوارەکەن پاشان یەکسانە بە حوت کامە ئەڤەرجۆتی تایمەکەیەتی

پرۆسێسەکە یەک بە یەک بەسەریانا ئەڕوات و بەجێیانێ ئەڵێت واتە پرێمیتڤە یەکەم جا پرۆسێسی یەکەکە پاشان یەک یەک میلیسەکە دەمێنێتەوە یەک یونت دەمێنێتەوە ئەچێتە سەر پرۆسێسی دووهەم پاشان پرۆسێسی دووهەم یەک ملی سەکەند ئەمێنێتەوە ئەژێتە سەر پرۆسێسی سێهەم سێهەم ئەگەڕێتەوە بۆ پرۆسێسی یەکەم واتە لە هەمان کاتا هەموو پرۆسسەکان ئەکسکیوت دەکات بەڵام لە میلیسیەکەن دەگا یەک پرۆسسیان وە بەجێ لێشێتە سەر پرۆسسێکی تر واتە مەڵتی پرۆسسینە چەند پرۆسسێک لە یەک کاتا بەڵام لە هەمان لە

پرۆسێسی یەکەم پرۆسێسی دووەم سێهەم چوارەم پێنجەم پاشان ئەرایڤڵ تایم وادە کاتی گەشتنی بە CPU پرۆسێسی یەم لە کاتی سفرە هاتووە پرۆسێسی دووەم لە کاتی پێنجەمە هاتووە پرۆسێسی سێ لە کاتی دوانزەیە و پرۆسێسی چوارەم لە دووە پرۆسێسی پێنجەم لە نوێە پاشان بڕۆسایمەکە کاتی ئەکسکیوشن و کاتی ئەکسکیوت بوونی پرۆسس یەک پێسی بە یانزە یەکە هەیە تاکو و وەحدە هەیە تاکو و ئەکسکیوت بێت ئەگە دقت بێ بینە خوارەوە لێرا پرۆسس یەک باشتر لێرا تێگەین پاش ئەمە پرۆیارەتەکەیەتی ئەمە دووە سفرە سێە یەکە چوارە سەرەتا پرۆسێسی یەک ڕەن بووە بۆچی چکە ئەڕایڤڵ تایمەکەی سفرە و ئەوانەی تر هەمان ئەڕایڤڵ تایمیان هەیە واتە سی پیو کە یەک دە سەر کیوێک کام پرۆسێسیان ئەڕایڤڵ تایمی نەبێت ئەویان ئەکسکیو دەکات تێقەت بین لێرە ئەڕایڤڵ تایم سفرە بۆیە یەکەم جا پرۆسێسی یەکەم ڕەن بووە پاشان یانزە وحدەی سەرف کردووە بۆ ئێکسکیوت بوون و پرۆسێسی یەکەم بە تەواتی تەواو بووە پاش یانزە چرکەکە پرۆسێسی دوو پرۆسێسی چوار پرۆسێسی پێنج هێتە ناوەوە واتە پاش یانزە چرکە سیپی و سیرەکە سێدانەی هەیە پرۆسێسی دوو چوار پێنج پاشان سێرەکات ئەمە ئێستا سێ پرۆسێسی هەیە کەواتە پێویستمان بە هۆکار شێوازێکی ترێ بۆ پرۆسەکان ڕێن بکەین پاشان ئەچینە سەر چ بەشێک پرایۆریتی کامیان پرایۆریتی کەمتر بوو لە پێشینەدر بۆ یان ئەکسپیوت دەکەین سیرەکەین پرۆسێسی دوو پرایۆریتی سفرە بەڵام پرۆسێسی چوار پرایۆریتەکە یەکە کەواتە پرایۆریتی چوار لە پێشترە تاکو پرۆسێسی دوکاتە پرایۆریتی چوار ئێکسکیو دەبێت و پێویستی بە دە وەحدە هەیە ئەکاتە بیست و یەک وەحدە و پاشان ئەمە پرۆسێسی سێر دەناوەوە پاشان ئەم بیست و یەکە کە ئەم دوانزە چرکە ئەرێڤڵ تایمەکەیەتی پا لە واتە لەم ئاستەیە دوانزە چرکەکە پرۆسێسی سێر دەناوە پێویستی بە دوو وەحدەیە و ئێستا دووبارە پاس پاش ئێکسکیوتی چوارەم

پاشان ئەرایڤڵ تایم ئەمە یەکێکە لە کێشەکانی کە کاتێکی زۆرە با بۆ ئەکسکیوت وەیتی تایمی زۆرە کە ئەمەش کێشەیە و هەروەها شۆرجۆفێرت ئەمە یەکێکە لە ئەلگۆریزمە باشەکان بەڵام ئەمیش ئەگەر ئەرایڤڵ تایمی هەبێت چەند پرۆسسێک بەردەوام بێنە ناوەوە هەمی شۆرت بێت ئەمەواکە پرۆسسە کورتەکان ئەکسکیوت بن و